Y Dauddegau, cyfnod o begynnau eithafol, tlodi a diweithdra enbyd ar yr un llaw, ac ar y llaw arall, datblygiadau technolegol a pheirianyddol rhyfeddol fyddai'n trawsnewid ein cymdeithas am byth.

A'r Cymro. Pob un yn adrodd yn wythnosol ar ddigwyddiadau'r dydd. Bethan Gwanas ydw i, a Tudur Owen ydi o. A bu'r ddau ohonon ni'n cyd-fyw fel Fictoriaid yn lle ddiweddar. Wrth i'r ddau ohonon ni ail ymuno am wibdaith hanesyddol arall, cymdeithas tra wahanol sy'n ein haros wrth i ni fyw y tro hwn yn ôl y papur newydd.

Erbyn diwedd y dauddegau, roedd dwy ran o dair o holl boblogaeth Prydain yn darllen papur newydd yn wythnosol. Ac yma yng Nghymru, er gwaetha bygythiad cynyddol y wasg Seisnig, roedd llu o bapurau Cymraeg ei hiaith yn dal i tir.
Yn ystod y 20au, roedd bod yn olygydd papur newydd yn cymharu'n ffafriol o ran statws efo bod yn feddyg neu'n gyfreithiwr. Y golygydd trwy dudalennau bapur newydd oedd llais y bobl.
Na, sori, mae o'n brysur. Ac yn ei dŷ bo yn gyfrifol dros amddiffyn moesau, gwarchod safonau a sefyll dros hawliau'r dyn cyffredin. Cynefin ddirfawr y mae undebau llafur ym mhob gwlad wareiddiedig. Mae'r byd yn dod i ddeall yn araf, ond yn sicr, mai'r gweithiwr yw ei asgwrn cefn, ac y mae'r cefn hwnnw yn gwrthod plygu i bob arglwydd bellach.
Cyn camu'n ôl i fyd y flappers a'r foxtrots, mae angen i Tudur a Mina wisgo'r brethyn cywir. Y tu mewn i storfa wisgoedd Marigold yng Nghaerdydd, mae'r cynllunydd a'r steilydd gwisgoedd Iona Williams yn aros amdana ni. Tybed pa ddanteithion trwsiadus sydd ganddi hi ar ein cyfer ni?
Yn bendant, mae yna ddigon o ddewis beth bynnag ydych dileit, neu'ch fetish personol.
Waw! Mae'n i'n bita pethau fel un yn oes Victoria. Byddem?
Nawr te. Uh-oh. Uh-oh. Ah, dillad i sia. Nawr te, Betha, mae'n wahanol iawn i ti tro ma. Yeah. Um, ti'n gyfarwydd iawn o gwisgo corset, oes Victorianedd, mae'n hollol wahanol tro ma. Yn yr ugeiniau, oedd popeth i wneud â cael siap fel bachgen, oedd e'n syth lan a lawr, yn wahanol iawn i mm. siap falle dyddiau yma. O'n nhw eisiau trial

Nawr te. Hon yn... O, mae'n edrach yn gyfarwydd, ond, ydy, ond wedyn... Ydy, Nawr, double breasted, os ti'n cofio'n ôl i'r oes Victorianedd, y siwtiau ti'n gwisgo, o'n nhw'n siw fo'n botoni yn uwch, a oedd y lapels lot yn llai. So pethau bach newidiodd um, yn, yn siap y siacedi. Un peth dwi'n sylwi, does gen i'n wasgod, a chwaith does gen i'n watch.
Ar dechrau yr ugeinfed ganrif, bydde dynion byth wedi gwisgo watsh fel hyn. Well 'da nhw wisgo sgert na wisgo wristlet. Reit, dwi 'di neud hynny 'fyd cofia. So, oedd e'n, oedd e i weld yn beth merchetaidd, ond beth digwyddodd oedd, yn y Rhyfel Byd Cynta'... Ie. ...achos oedd lot o offer 'da'r milwyr i gario, nathon nhw ddechre gwisgo 'u watches pocket ar 'u garddyne. So, yn yr ugeinie, Nath, nath hwn ddod yn beth iawn i wisgo i ddynion ar y garddwrn.
Di'r het yn edrych mewn? Ydy, hyfryd. Ydy.
Hyfryd. No, no, sam osgan ei gerdded lawr stryd rach fel hyn. Cardigan?
O, na, am cardigan.
Dim just mae'n gi sy'n neud cardigans. O, nawr te. Smart iawn. Bach o lliw. Nora Batty, dych chi gweld? Beth dath mewn yn yr ugeinie oedd yym marmaid ffabric o'r enw Rayon a with with silk yn ddrud iawn i brynu yym ar y pryd so o'n nhw'n o'n nhw'n iwso rayon i neud yy stockings ar adeg 'na. Handbag fan 'yn. 'Na un peth ar ôl 'r... Os gwellt.
Dwi ddim yn dori ar it. Dibwys gennai Faint ma' nw'n talu fi 'de? Dwi ddim yn torri ngwallt. Na? Na. Dim o gwbwl? Mm mm. Ma' syniad 'da fi 'de. Oes? Ie.
Dyna ti fi. Oce.
Yng nghyfnod y 20au, roedd yna dri prif steil gwallt i ferched. Y finger wave, sy'n ffordd o fowldio'r gwallt i siap cyrlen arbennig. Y bob, lle mae'r gwallt yn cael ei dorri i steil byr. Yn ogystal â'r Eton crop, steil ofnadwy o fyr oedd yn berffaith ar gyfer y ferch ifanc fentrus. Ond os nad ydw i'n barod i dorri ngwallt, mae yna ffordd arall o gael Will i wely. O, ei. O, ding dong. Ti'n teimlo smart?
Dwi'n teimlo smart iawn. Wel. Hei. Yna chi.
Bugsy.
Dipyn bach o liw. Ie. Neis iawn. Be ti'n feddwl ta? Smart iawn.
Ie? Yeah? Dwi'n siŵr am y tei. Beth rong am y tei?
Lliw anghywir.
Wel, fydde ddim.
Fydde i'n meddwl am un byd sydd ei le yna chdi, Beth. O, diolch ti te.
Ti'n atgoffa fi rhyw hen fodri bydd gwneud i ddigwyr. Rwan ta, mae'r 20au yn galw. Beth sy'n ti ddeud? Iawn, i'r 20au amdani.
Yn ôl pob tebyg, bydd tai newydd y Llywodraeth yn myned ymhell i gyflawni'r diffyg tai. Fe'i gwneir allan o blatiau dur a theils asbestos yn do, a gall afurwyr cyffredin eu dodi wrth ei gilydd. Ni chostiant gymaint a thai brics chwaith.
Un o'r prif broblemau oedd yn wynebu Prydain ar gychwyn y 20au oedd prinder tai, yn enwedig ar gyfer teuluoedd tlawd. Ond degawd o begynnau eithafol oedd y dauddegau wrth gwrs. Byddai aelodau mwy breintiedig cymdeithas wedi unai adeiladu tŷ newydd o'r seiliau i fyny, neu Fel yn achos y tŷ hynod yma yn Northampton, trawsnewid ei du mewn.
Mae'r pensaer Sel Jones wedi ymuno efo ni yma yn rhif 78 Derngate i adrodd hanes cynllunydd hynod chwildroadol.
Da chi'n cyrraedd ar hyd y stryd a sbio ar y tai o'r tu allan, ond dydy o ddim yn paratoi chi ar gyfer hyn o gwbl. Na, hwn ydi rhyw fath o grand designs o 1917. Be sgynnon ni fan hyn, nid yn unig elfen o'r, o'r Art Nouveau um, a, a, um, a'i batrwm arferol o, o ran y sgwariau yma, o ran y sgrin, ond be sgynnon ni ydi Jazz! Sef dyma be di'r patrwm yma fan hyn. Ie, ond pan ti'n deud y gair jazz, na ma' 'na lot o betha'n disgyn i lle mewn ffordd, achos oedd hwnnw'n wbath hollol newydd ar y pryd yndoedd? A, os ga i gynnig, ddim at ddant pawb fel mae o heddiw am wn i.
Cynllunydd y tŷ arbrofol yma oedd yr Albanwr Charles Rennie Mackintosh, pensaer arloesol a dylanwadol oedd yn gyfrifol am adeiladau modernaidd a blaengar fel yr Ysgol Gelf yn Glasgow. Ond rhif 78 Derngate ydy un o'r ychydig enghreifftiau o'i waith sy'n bodoli erbyn heddiw y tu allan i'r Alban. A dyma ni, y llofft sbâr.
Waw!
Na, dwi'n gallu dychmygu cysgu fan hyn yn iawn. Wyt ti?
Dwi angen dychmygu cysgu winc 'ma. Edrych dy lyci di a gau byswn ti dydd. Wel, yn ôl cylchgrawn yr Ideal Home, ynde, y llofft yma sydd wedi gadael yr argraff fwyaf arnyn nhw. A hefyd, maen nhw'n tynnu sylw at the louvered panels in the top of the bedroom door are an unusual feature. Mi oedd o yn, yn angyffredin iawn, ond oedd hwnna rhywbeth oedd y cleiant isio, achos bod nhw'n credu mewn awyru'r adeilad a bod awyr iach yn bwysig iddyn nhw. Oedd hwnna ffordd o ddod awyr iach i fewn i ganol yr adeilad. Ac ai dyma'r tro cynta iddo fod yn ffasiynol i gael y cyrtains a'r pethau eraill yn matcho, yndi? Swn i'n dweud o'r cyfnod yna, hynny yw mae'r thema, y glas, yn llifo trwodd, nid yn unig o ran y canopi 'ma fan hyn, Trwodd at y llenni, a hefyd y glas wedyn yn y gadeiriau yma fan hyn, eto sydd wedi cael eu dylunio gan Mackintosh.
Dylunydd heb ei ail, ond mai dyma'r tŷ i mi?
Ie wel, dwi i fodlon symud efo'r amser ond dwi jyst yn teimlo fod hwn i gyd jyst yn chydig bach yn rhy jazz. Y cwestiwn efalla ydi yym fysa chi'n gallu fforddio fo? Be' ti ddeud felly ydi fod o rhy ddrud i ni?
Aww! Tyd, mae'n ddigon. Diolch, Sel.
Diolch, Sel. A Nina rwan efo syniad tipyn gwell o'r gwahanol dai sy ar y farchnad. Dwi'n meddwl yn bod ni'n barod i chwilio am yn cartre'n hunan. Ond yn anffodus, mae gan y ddau ohonen ni syniadau gwahanol iawn am y math o dŷ 'da ni eisiau byw ynddo fo.
Heblaw am fama. Ia, tŷ sy'n siwtio'r boced tra'n gwarchod ein dyheadau dosbarth canol ar yr un pryd. Perffaith! Gobeithio.
Dros yr wythnosau nesa, mae Tudur a Meinau'n pori drwy bapurau newydd Cymraeg o gyfnod chwyldroadol yn ein hanes, y 20au.
Bellach, da ni wedi dod o hyd i du bach twt, a da ni'n dau wedi gwisgo'n ddigon smart hefyd. Ond cyn i ni wneud yn hunain yn rhy gartrefol, da ni angen gofyn un cwestiwn sylfaenol. Pwy yda ni?
Dwi 'di gneud flapjacs, achos ma' gynnon ni bobol ddiarth. Wel, mond un, a dim yn ddiarth chwaith. Hen gyfaill i ni, yr hanesydd Russell Davies. Helo, Russell, braf dy weld ti. Hei, ma' sefyllfa ni 'di newid ers y ti'n gweld ni ddwytha, tydi? Yndi, ond 'sych chi 'di heneiddio dim, ware teg i ti. Chi'n edrych yn dda iawn.
Wel, mae'r dillad ganddo ni, a mae'r tŷ ganddo ni, ac wrth gwrs mae'r papur newydd ganddo ni. Yym, mi oedd hwn yn bleser wythnosol i bobl dosbarth canol fel ni. Ond be am rannau eraill o gymdeithas? Dw i'n meddwl erbyn yr ugeiniau o'r ugeinfed ganrif bydde fwy na lai pob cartre yng Nghymru'n cael rhyw fath o bapur newydd a ma' 'na llawer iawn iawn fwy o amrywiaeth o bapure newydd yn y Gymraeg ac yn Saesneg yn ystod y dau ddege na falle be' sydd wedi goroesi i ni heddiw. Ydy hyn yn deutha ni fod y Gymraeg mewn cyflwr go lew ar y pryd? Mae yna doreth o lenyddiaeth yn cael ei gyhoeddi yn ystod y cyfnod hyn, gweithiau Saunders Lewis, Kate Roberts, Gwenallt, TH Parry Williams, mae yna ryw fath o renaissance yn y Gymraeg yn digwydd yn ystod y dauddegau. Oedden nhw'n aml yn cyfeirio at y dauddegau fel y Roaring Twenties, doedden? Ond oedd hynna'n wir yng Nghymru? Oedd pethau'n rhydd fan'na neu mond yn Llundain? Na, na, un o'r pethau diddorol, chimod, chi'n chi amser da iawn yn y 20au, um, yng Nghymru yn ogystal, a os ydych chi'n mynd am uh, drip lan i Linden, a uh, hynny am y ffaith mae nifer o pobl oedd yn flaenthaw yn Bohemia y bywyd alternatif 'ma oedd yn bodoli, nid yn unig yn Saeson ond hefyd yn Gymru. Mae Augustus John yn un enghraifft, mae Lloyd George, bywyd personol diddorol iawn, iawn, mm. uh, a fatha'r enwoca honni nhw gyd oedd Nina Hamnet, oedd yn cael ei adnabod fel The Queen of Bohemia, o Dre Tenby. Mae'n debyg bod pobl yn gweud am Nina bod ni'n medru siarad tair iaith, ond bod ni'n methu gweud na yn un ohonyn nhw. Mae yna ymryddhau rhywiol yn digwydd yn ystod y 20au. Mae yna fwy o ddulliau atal cenhedlu, mae yna fwy o ymryddhau moesol i raddau gan ferched. Felly oedd colli'r staes yn golygu llacio pob dim? Mae'r cyfan wedi wedi ymryddhau i ti ynde?
Ac oedden nhw'n ymfalchïo yn y dechnoleg newydd yma? Mae trydan yn, yn, yn, i nifer o haneswyr gyfystyr â dyn yn rheoli tân am y tro gyntaf. A mae'n dod â pob fath o offer myw yn ei gartrefi, unigolion, periannau golchi, periannau goginio, pob fath o ddeunyddau am niddo mewn i'r cartrefi. Yn sicr, mae yna gyfnod da iawn o'ch blaenau chi. Mi oedd Cymru hefyd yn y roaring yn ystod y dauddege.
Ia, ond tra roedd Nina Hamnet a gweddill y llafnau ifanc na'n llowcio champagne a chaviar a mwytau crandia Llundain, roedd gofyn i bawb arall goginiau bwyd ei hunan yn doedd? Wel, os di'r dyn eisiau swper, y cam nesa, i llenwi hon. Reit, lle mae'r siopa yma?

wedi eu tynnu yn y bore yn Holland, ym marchnad Llundain yn y prynhawn.
Ar ôl y rhyfel, daeth diwedd ar fygythiad yr U-boats, a daeth y cyfle unwaith eto i fewnforio cynnyrch. Roedd gwenith yn cael ei gludo o'r Ariannin, cig oen a menyn o Seland Newydd, a bacwn o Ddenmarc.
Felly di'r busnes milltiroedd bwyd ma yn ddim byd newydd. Mi oedd dosbarth canol y 20au yn ddigon tebyg i ni. A minna heb unrhyw brofiad blaenorol o siopa yng nghyfnod y 20au, mae'r ymgynghorydd bwyd Nerys Howell wedi cytuno i'm helpu i lenwi masged. Felly, ai mewn siop fatha hon fyswn i wedi prynu nwyddau, ie? Wel ie, dyma'r fath o siop yn union fyddet ti'n... b- o, pe byddet ti'n byw yn y dre, dyma'r union fath o siop fyddet ti 'di gweld holl yy amrywieth yn y nwydde'r tŷ a cynnyrch wrth gwrs o b- o bob math. A, dyma ddechrau'r archfarchnadoedd ie? Wel ie, yn yy mae'n eitha diddorol yn dechrau'r ugeinie, Sainsbury's o'dd y siop cynta, yr archfarchnad yy cynta o'dd yn gwerthu yy cynnyrch llath a wedyn 'ny nethon nw ychwanegu mwy o gynnyrch arall. 1929, dath Tesco, ag wedyn ni 1930 yy Marks and Spencers gyda'i Penny Bazaar. Y blwyddyn ar ôl iddyn nhw ddechrau gwerthu y dillad a cynnyrch y tŷ, dechreuon nhw ychwanegu yym y ll- y llysiau ffrwythau a bwyd. Felly dyma'r tro cynta' i ni weld tunie fatha hein, ie? Ie, dim dim yy cyfnod hyn oedd y tro cynta dd- i fwyd fod mewn tin, ond oedd oedd y brands wedi dod lot mwy gweledol a hysbysebu wrth gwrs, a a ma' a ni'n gyfarwydd falle â rhai o'r enwe yy i hyd heddi, pethe fel Heinz, Cadbury's, Rowntree's, y Liptons a Bird's Custard ag yn y bla'n. Ond sut oedden nhw'n cadw bwydydd yn ffresh? Daeth hylendid a iechyd yn fwy pwysig. Timod, oedd y dosbarth canol uh, wedi dod yn lot fwy ymwybodol o'r cysylltiad yna rhwng ansawdd a cynnyrch a chynnwys y bwyd um, a iechyd nhw. Yn ddiddorol iawn, yn y cyfnod hyn, daeth seloffin yn boblogedd, a felly oedd modd cadw bwydydd yn fwy ffresh. Felly, ai talu unwaith y mis ar y lechan math o beth fyswn i? Ie, yn hollol.
Fydd yna berson ar wahân yn cymryd arian di, ond fydden nhw'n cymryd e wedyn yn y bwth arbennig 'na. Ac a'r a'r rheswm am 'ny, fydde fydde ti ddim am dangos faint o arian neu faint o arian oedd ddim gen ti ar y pryd. O ma genna i ddigon o arian. O 'na fe te. A dwi isie prynu rwbeth i swper i Tudur. Ah. A dwi'n gweld pethau digon od o fancw. Ti me'wl sa fo licio kidney soup? O fi'n meddwl bydde fe wrth 'i fodd â kidney soup. Tyd y kidney soup i fi te. A tyd y tapioca tra ti wrthi fe ma' neu' fancw yn y bocs gwyrdd 'ma. Bydd o wrth 'i fodd. Dioch yn fawr. Ar y lechen ia? O ia ar y lechen.
Cymer Prydain y lle blaenaf ymhlith y cenhedloedd hoff o de. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, Defnyddiwyd 400 miliwn pwys o de ym Mhrydain, sef tua hanner cynnyrch te y byd. Sa'm siwgr yn hwn, agos.
Datblygodd y syniad o de fel diod genedlaethol answyddogol yn sylweddol yn ystod y dauddegau. Daeth ystafelloedd te fel y Lyons Tea Rooms yn hynod o boblogaidd, ac roedden nhw a'i tebyg i'w gweld mewn trefi ar hyd a lled y wlad. Roedd y Princes Café ym Mhontypridd yn rhan o'r bwrlwm yma, ac mae o'n dal i ddenu cwsmeriaid hen a newydd. Dwi wedi dod â nerys yma i ni'n dwy gael gwneud be roedd merched y cyfnod yn licio wneud wedi diwrnod caled yn siopa. Sglafio cacenni. Wel Nerys ma' 'na gryn dipyn o gacennau fan 'yn. Oes ma' 'na wledd o gacennau on'd o's e? Ond yn yr ugeinie o'n i fysa nw 'di bo' chydig bach llai. Fydden nw fod yn tipyn bach mwy dainty falle a gwan- gwanol ffansis bach a cream horns a ie chy- chydig bach yn wahanol. Oedd hi ar ôl y rhyfel mawr doedd a'r cwtogi 'di dod i ben felly oedden nw'n mynd braidd dros ben llestri efo'r holl gynhwysion newydd 'ma oedden? O'dd e'n gyfnod o'n nw'n ca- yn galw fe'n amser cyfnod y cacenne rhwng y ddau ly- rhyfel by- rhyfel byd. Oedd e'n? O'n. Felly o'dd cacenne yy ar ga'l yn y cylchgrone a'r ryseitiau di-ri am gacenne felly o'dd e'n r- rwbeth o'dd e'n dod yn fo- lot fwy poblogedd. Te prynhawn yn boblogedd iawn.
Efo'r obsesiwn 'ma am siwgwr ar ôl y rhyfel mawr sut o'dd 'u dannedd nw? Ie, do'dd 'u dannedd nhw ddim yn dda iawn, achos os o'dd rhaid talu fynd i'r deintydd, ac o'dd e'n ddrud iawn, felly o'dd 'u d- yy dannedd yn pydru, ne' o'dd lot o ddannedd gosod hefyd. Oedd, o' bobol yn tynnu nhw allan er mwyn ca'l dannedd gosod dodden? O'n, o'n, yn hollol.
O sut sa ti'n bita Eccles cake wedyn?
Do, fi'n myn' i fi'n myn' i trial pan cwsen fyn 'yn a'r currants fi'n meddwl. M-hm. Hmm.
Neis. Ma' wnna reit neis. Hmm. Ond dwi'n me'wl fydd o dipyn gwell na na'r bwyd tun ma' Tudur yn mynd i ga'l heno.
Y mae'r Americanwyr ers tro wedi cydnabod elfennau maethlon ffa wedi eu pobi, ond ar yr ochr hon i'r Ewerydd, y mae ei boblogrwydd yn beth diweddar, ac y mae'n datblygu'n gyflym.
Y 20au, cyfnod o ddatblygiadau technolegol rhyfeddol, yn cynnwys hwn, rhywbeth i agor tuniau. Dal o gwmpas yn yr 80au, ond uh, dwi wedi anghofio sut i ddefnyddio nhw. Rwy'n i gynnig yn Iwan, ie?

Ychydig o lysiau go iawn, diolch byth. Gwers yrru go gymleth. A phicnic ar lan y môr, tra'n byw yn ôl y papur newydd.
Nôl i'r oes o'r blaen, nesa heno hefyd a straeon o dafarn sydd â chysylltiad â rhyfel cartre Sbaen. Gewn ni ymuno â'r hanesydd Dewi Pws ar ôl y penawdau.